Omugambo ogwo gwevugire embogo n'enjojo, ebishwaga n'enturegye, ngwevugire ebihangirwe bya Nyamuhanga ezi Ruhanga yaahasirira akatunywanisa nazo. Katungye ente.
Nkateekateeka aha nte n'omugambo omu ihanga ryaitu naashanga kiri kintu kimwe naashaba abeebembezi ba Uganda n'abagurusi bakuru batuzaire. Katungye ente. Nyabura mwetinda aha kaniise nkaimuka entamba muhano naigamba rwatu. Katungye ente. Kambagambire omushana gwaitere egyo nsi ekakunduuka yaabinga bakama baayo. Eego ndikafa Ensi egyo nyeena. yaakunduuka n'ebishaka byaragarika ekaba etakiine twizi na tondo, baanyina ente baaragiire amasyo kaakyera riragara.

Zwa Kabale.
Zaagaruka na zaarwana zaateera omu kyonzya kya Mushaba e Rukombeeru. Ekaba etwirire ekyendiga kya Karembizi abariisa b'ente nibamanya rukundo y'ente eizairwe kumwe.
Ika zaarwa n'ezindi zaatsibikwa kumwe kwonka ziirwana eizaana eitaano emba omu kubingana.
Eitegyeka n'amazooba mbwenu Karembeezi akaba etwirire eitegyekyire ikya rimwe. Ekaba eine ekyendiga kya Nyamashwiha kya Mushaba etakamuurire eky'eza Mpembe Gombi. Ekaba eyeekubise eizaara ry'okubanza eine ekyendiga eine enziika eturabya muti omu itwe tutagimanyire.
Yaahingwa zaagabirwa na yaatunga eki eyotsire neeyete.
Zaashonjoona kyatwara obwire buraingwa etagireebire. Yaagironda yaagibuurira ekaba yazaahire omu toogo enyene zaaba eri ibingaine.
Yaagironda yaashanja bwanyima yaagambira omu kitundu eiraka rihango. Ente zoona zaahinduka zaashamaara kureeba ekyabaho.

Enju omu ka na ka buriya kyarigamba rikangisa ente omugyera enjura netonyorora. Katungya ente.
Ekikinda n'amahembe garikwera byagiibwamu omugyera kya kyarihamu omubigyere risaaswa nkoonyo y'ogu mwana akomerekaga. Eego ndi kafanye.
Enyamaishwa kya mushabe etakamurerekyeza amahembe gombi. Eego ndi kafanye.
Erwanisa ekiniga kyanga ente gikomba erirwana ngu bicweki. Katungya ente. Eritareka mushare kukamera rigarura omu kihundu. Eego ndi kafanye. Enyamaishwa ena riraara omu myanya ezindi itiina kya kyaricanga enkoorro rizotsya nambya eikunga. Katungya ente.
Omurumunakarya muyaga ya kyamushabe y'ente eigumi etahikire.

Tutasingwa itukora.
Munsaasire ncwekanise mbagambire enyana nka mukaaga ezaangarire aha miyogo y'okurahira ente. Abantu baagizire ngu ente zaaza kuteerana na Ruhanga orekye kwigamba.
Ntubarigyeho nizo zaasherukire ekitiinisa ky'omwana Ruhanga naazaarwa. Nti ka ngambe enyana za rwamayenje niinyija kuhendera. Zaagabwa zaanyeetire waashusha oti eri aha mpaka niisingasingana. Kwonka buri emwe ekaba ehairwe ekiconco ky'okusingisa ngyenzi zaayo.
Ikagata ezya zaagagoreraga amaru, kamosheka eteera enkono mpango yairemu aha kutezya.

Ka ngibagambire oku yaazairwe neesha na imwe nimukimanya. Akazaarwa n'ebihogo bikwitse eby'orikumanya eby'ekikombe, akazaarwa n'ekiina ky'omu buso, akazaarwa n'akakundu k'akaromba kakye karagaire, akazaarwa n'ebarasi y'omu mukundu ei mweta orurunga.
Ekaba ekanzire omu mbaju eteera akagambo omunda eri nkye eri ndaingwa eri nungi,
nangwa ekaba etari kikaaka nk'empangara ya kyabijagu. Kwonka ekaba eri nungi munonga, nkagira nti, Ensi omu wa kicwabu kicwekye waaba omurungi otaine kamoga enye naabyabaraasi. Timwe ashozairwe n'ebishangizo bye, obunye mbwe enye naabihinda.
Naahendera batunga nte mu mituzaare.